Пурӑнаҫҫӗ тӗнчере карчӑкпа старик пӗрре. Пурӑнаҫҫӗ, пурӑнаҫҫӗ, кантӑк витӗр курӑнаҫҫӗ. Шухӑшлаҫҫӗ ҫакскерсем кӑшт пуйса пӑхас тесе. Шухӑшлаҫҫӗ, шухӑшлаҫҫӗ, шурупа, шурӑка пек шуралаҫҫӗ. Ак хайхи тӑпраҫне ҫарӑк акрӗҫ маччине. Вӑхӑт ҫитерех ҫарӑк курчӗ. Тӑпраса тулли вӑл тулчӗ. Ҫарӑк витӗр урайне ҫарӑк тӑсрӗ хӳрине. Унтан ун хӳри тымарӗ тирсака тӗпнех вырнаҫрӗ. Ку тата мӗн тӑваша? Карчӑк, кил-ха канаша! Кун пек ҫарӑк эп курманччӗ, ырлӑхашӗ тымарланчӗ. Улӑхса пӑхать старик, тӗлӗнет вӑл ҫав тери. Ҫарӑк ашкӑннӑ та кайнӑ, пӳрчи витӗр тухнӑ-тарнӑ. Пӗлетех вӑл ҫӳлелле кармашать ҫӳл ҫепеле. Чикнипе старик хӑпарчӗ, урине усса вӑл ларчӗ. Пӑхрӗ, курчӗ витӗрех ҫарӑк тухнӑ пӗлӗтрен. Ҫын тата пуртак ҫӗкленчӗ, те чӑнах ку, теттелленчӗ. Иккӗмӗш те виҫҫӗмӗш, тӑваттӑмӗш, пиллӗкмӗш, улттӑмӗш пӗлӗт те пӳрни. Ҫарӑк шав курать. Ҫӗр курмӗ кунашкал тамашана, тет Салих, хӑй хавшанать. Юлашки вӑйне вӑл пухрӗ, ҫичӗ пӗлӗт витӗр тухрӗ. Ҫарӑк пӳлӗх пахчине ертрӗ Хетӗк хаййине. Сарӑлса ларать капмаррӑн. Еплех ӑна кӑларӑн? Кӑларса хӑтланиччен ҫӑтмахрах пурӑнас-и тен? Анчах карчӑк аялта-ҫке, карчӑка та хӑпартасчӗ. Анчӗ-ха старик алла, карчӑкне хыпар калать. Улӑхарччӗ, улӑхарччӗ, хӑвӑртрах, старик! тет карчӑк. Ак хайхи старик миххе карчӑкне персе чикет, шӑлӗпе ҫыртса йӑтать те чикмекпе тапаҫланать те. Карчӑкки ялан ватта йӳтӗтсе пырать шалта, Час ҫитетпӗр-и, старик? тет. Ҫырмаха кӳретпӗр-и? тет. Старики темскер мӑрлать, ҫӑварне уҫма хӑрать. Карчӑккин хыпарнӑҫемӗн пӑрӑх-юрӑ ҫав пӗр ҫемӗ. Аякра-и-и ҫӑтмах? Улӑхаҫҫӗ-ҫке часрах! Старики сӑмах чӗнмесӗр машлатать чӗлхесӗр евӗр. Ултӑ пӗлӗт витӗрах тухрӗ вӑл ҫапла ырах. Юлашки пӗлӗт ҫывхарчӗ, нимпре тек пушшех хӑйкарчӗ. Ҫӑтмаха нихҫан капла ҫитес ҫук эп санпала. Темле кӳтсӗр ҫарӑк тупнӑ, хӑвӑртрах хӑпар, ват супнӑ! Старикки ҫиллепеле улӑхса ҫитни-ҫитмен, пӗрӗм пусӑх, пӗрем пусӑх пусмаллаччӗ, тӳсеймесӗр печӗ ячӗ. Е усал шапатман, ӗнтӗ ҫитрӗмӗр лӑплан! И унччен те пулаймарӗ, вӑл курса та юлаймарӗ, карчӑк кимӗ хӗпӗле печӗ анчӗ ҫӗрелле. Ҫичӗ пӗлӗт витӗр ӳкрӗ, ӳкӗчченех чунӗ тухрӗ. Старикки пӗлӗт ҫинче тӳлӗх аслӑ пахчинче карчӑкне юпа чысларӗ, асӑнса пичке пуҫларӗ. Эп те пултӑм тӳпинче, ҫичӗ пӗлӗт тӳпинче. Ӑсату юрри юрларӑм, сухала ҫыртса ташларӑм. Алтӑрпа ӗҫрӗмсӗрах, тав туса мӗн пурсӑрах.